Dema xweş be em hinekî behsa roja sî û yekê ab bikin. Sî û yekê ab çi ye? Ancî ab çi ye? Ji bo çi dibêjin xiyaneta sî û yekê ab? Ab gotineke suryanî ye, aşûrî ye, derbazê erebî bûye, ji erebî derbazê başûrê Kurdistanê bûye. Ji meha tebaxê re dibêjin ab. Ji gela wê jê re an jî ji tebaxê re dibêjin Ab. Sî û yekê Ab wekî qiyanet tê binakirin. Ji bo çi? Ji ber ku roja sî û yekê tevaxê e, berî berî sî û yekê tevaxê çi qewimê ez bibêjim. E, wekî hûn dizanin piştî şoreşa başûr, piştî raperîna gel, e, wê çaxê mala Barzanî û zarokê wan li Kerec ye. Hûn zarokê wan li zanîngehê Îranê dixwandin. Lê Pêşmergeyê yenekî li herêmê hebûn. li başûrê hebûn piştî serhildanê beşdar bûn û gerîlayên PKK'ê jî li wê derê hebûn. Gerîla hem e, li Behdînanê hem li Biradosta hem jî li e, Raperînê alîkariya gel kir di nava gel de bûn ji bo e, şoreşê. Û piştî demekê êdî şoreş bi ser ket yenekê bije hemû başûrê Kurdistanê hema kontrol dike. Partiyên di jî hatin, PDK hat û yê girîzan Partiya Îslamî hatin. Ber esir hatin. Hilbijartinek çi bû? Parlamentoya ku hate sazkirin baş xirab dimeşiya lê bi giştî bije başûr ji aliyê pişmergê yeneke de hate kontrolkirin. Ew ji li zora PDK'ê diçû, li zora Mesûd Barzanî diçû. Pêşî sala nod û çarê Îran anî ser yenekê û bi rihêza nêzên îslamî re. Li Helebçê hêrişî yenekê kirin bi alîkariya Îranê. Li Helebçe jî yenekê standin û hin derdorên din. Velhasîl wisa nakokî dewam kirin. Heta nîn nod û şeşê jî her parlamento hebû tişt xwelî. Lê Hewlêr destê yenekî de bû. Mesûd Barzanî jî aciz bû ji wê meselê. Nerazî bû. Tu zanî yê Mesûd Barzanî radibe çi dike? Radibe bi dizî, bi dizî

Belê. Kenyo mama tu borin. Yak bi dizî bû. Bi dizî şand. Ji ber vî kenyo mama. Em çima dibêjin bi dizî çima bi dizî ji ber ku name kesî nedizanî şangeh. Eger hûn niha bêjin eger kesî nedizanî tu çi dizanî. Niha her kes dizana eyran. Ji ber ku Iraqê xiyanet kir wan jî an jî xiyaneta Barzanî eşkere kir. Çima? Ji ber ku televîzyona Iraqê, televîzyona Sedam Husên bi awayekî eşkere nameya Barzanî xwend û ho haylo çi bûye? Barzanî alîkarî ji Sedam xwestiye gotiye hêzê biçîne û em Mav Celal ji

Hêza wî ji beşdar dibe û artêşa Iraqê tevî sê hezar leşkerî, top û tank û balafir berê xwe din Hewlêrê û Hewlêrê dagir dikin. Wê çaxê gelek parlamenter li meclisê bûn, di nava çalakiyê de bûn, li dijî şer nedixwestin şer çêbe. Yek ji wan jî serokê parlamentoyê bû ku Cewher Namik bi xwe endamê PDK'ê bû lê li dijî êrişa PDK'ê

Belê ev Sedam Hesênê ku komkujî pêk anîbû qetliam pêk anîbû niha bû dostê Mesûd Barzanî. Sedam Hesên dibêje min roja şemiyê hilbijart ji ber ku li Amerîkayê şemî yekşemî betlane ye tedîl e û Amerîka rana be ji bo beşdû bala Kurda ji bo çawa belek yên Kurda tedîla haqî rana ke Clinton rana be na ciwa û civînê çênake ji bo Kurda. Û rast jî derket. Clinton jî civîna Aqila nekir. Jixwe Şemiyê dema êriş pêk hat di nava hilbijartinê de bû. Li cihekê dibêje, dibêje îro nûçe gihîştine destê min ku li bakurê Iraqê yanî ji başûrê Kurdistanê re dike, bakurê Iraqê Seddam Husên bi alîkariya hin hêzên Kurdî dibêje jî, dibêje bi alîkariya hin hêzên Kurdî êrişî Hewlêrê kiriye û şer dewam dike. Ewqas derbas dibe.

Dibe jî li wê derê êriş pêk hatiye û li Hewlêrê me piştre me em ê medaxila bikin, me îro medaxila kiriye dibêje, me hêzên parastina hewayî şikandine, me xala parastina hewayî berfira kiriye. Weke hûn dizanin şansê herî mezin yê Başûrê Kurdistanê ew bû dema li dijî Sedam destpêkê desthiledan çêbû. Neteweyî Yekbûyî bi pêşengî Amerîkayê parêzgera Xeta sî û şeş danîn ji sedem re gotin heqê te tune ye tu wê derê bifirî. Li ser kurdan firîna balafira qedexe kirin. Ew şansê herî mezin bû lê kurdan nekarî baş bi kar bînin. Piştî wê êrişa sî û yekê tevaxê ku Clinton behs dike dibêje êdî me bazne me helqeya parastina hewayî zêdetir kiriye û me li Pedafend û parastina hewayî ya Sedam jî careke din kiriye hedef yê ku li başûrê Kurdistanê yên ew dibêje yê ku li bakurê Iraqê. Wisa ew dibêje me kirine hedef. Piştî sê roja daxuyanî de Sedam rast dibêje. Qet xema wan nebûye. Piştî ku komkujî pêk hat û Sedam vegeriya û hêzên xwe qerat kirin û gelek hêz qerat kirin di wî derê careke din karesa derdikeve û lê çi dibe? Her rojnameya Sedam. Çavêka din eşkere kir dibêje, Mesûd Barzanî destxweşiya hêzên Sedam kiriye. Rojnameya Sedam a bi navê El Iraq a hejmara şeş hezar û nod û heşt, Manşetê de rojnameya Iraqê dibêje, Mesûd Barzanî sipasiya hêzên Iraqê kir ku Hewlêr girtine.

Lê Seyîd Mesûd El Barzanî we rîfaqîhî bîna. Belê ji ber vê yekê jî jê re dibêjin xiyaneta sî û yekê tevaxê û piştî vê yekê êdî şerekî dijwar di navbera yenekî û pedekê de qewimî. Heta dibêjin nêzî sêzdeh hezar kes şehîd bûn ji hedu aliyan di van şerên dûr û dirêj de ku hêj di encama wê de başûr du parçe ye. Bila em zide dirêj nekin, ez spasî we dikim ku me temaşe kir. Bêya ku rojên saet nexweş li Kurdistanê dubare nebin, Kurd tifaqa xwe çêkin, hevgetina xwe çêkin. Lê dîrok jî dîrok e, mirov nikare ji bîr bike. Pêwîst e mirov behs bike ji dîroka xwe ya xirab dersê derdexe derbixe û ya xweşî jî ya başî jî şinazî biparêze. Lê dîroka xirab divê mirov dersê jî derxe.